Үтүө киһинэн видеозапись холбоотум. Бу академиктар диэн чааппытыгар астморфоҥҥа вторник аайы киэһэ аҕыс чаастан хаҥаттан хаҥа көрсүһүүлэри оҥоруохпут диэбиппит. Ону бүгүн дьиҥинэ иккиэ буолан таххыахтаахтар этэ, ону биир киһибит уважительнай причинанан хатаан киирбэтэ. Онно Евдокия Захарова Амматтан киириэҕэ, Амма Чапчылҕаныттан. Оттон бэйэбин билиһиннэрэр буоллахпына билбэт дьоҥҥо Лариса Халгаева диэммин Таатта улууһугар олоробун, биэс оҕо ийэтэбин, икки кыра кыыс сиэннээхпин, кэргэннээхпин. Эм, Уонна оттон отут сылы быһа дьиэ иһигэр олорбут домохозяйкабын, онтон бу академияны буламмын бэһис сылбын бумунна үлэлии, үтүөнү тарҕата диэн наһаа үчүгэй идэни буламмын манна үлэлии-хамсыы дьоҥҥо үтүөнү тарҕата сылдьабын. Оннуттан Инньэ диэн тураммын, бу Евдокияны билиһиннэриим. Евдокия Захарова мин э, аймахпытыгар Евдокия Павлова диэн кини менеджердаах, ону бу Евдокия Павлованы көрсөрбөр буоллаҕына кини биһи папабыт диагноһын эрдэттэн билэр буолан э, биир сыбаайбаҕа, племянница сыбаайбатыгар көрсүбүппүт. Онно буоллаҕына Онно бу Евдокия Захарованы эмиэ аймаҕа, быраата биһи племянницабытын кэргэн ылбыта, ол Хабаайбаҕа үһүөн сылдьыбыппыт уонна оччолорго Евдокия бу Захарова Евдокия биһини билбэт, оттон Евдокия Павлова буоллаҕына биһи паапабытын билэр уонна дьааҥнаһан истибит буолан наһаа олҕоннук ыалдьыбыт киһини көрүөҕүм диэн бэйэтэ оннук сүрэх баастаах буолан биһигини көрсөрүттэн куттана-куттана тиийбит уонна биһи паапабытын көрөн баран бу бэйэтин уопсай хастайаанньатын көрөн баран маннык ыарыынан ыалдьа сылдьар киһиэхэ олох майгынаабат киһи эбит диэн көрөн хыаналаан баран оттон наһаа үөрбүтүм диир уонна Дьүһүнүгэр миэхэҕэ хайаабыта бу тугу сиигитий эһиги тугу тугу хайыгытый диэн интэриэһиргээн киирбитэ уонна күһүнтэн ыла ылан сиэн баран бу доруобуйатыгар туһаммыта оттон бастыгытыгар улахан баҕайы бастарыанньалары ылыбыта уола бастарыанньалары олох күүстээх санаалаахтык туораабыта уола бастарыанньалары онтон кинини көрөн дьэ бу Эмиэ киниэхэ аһыста түспүт Амматтан Евдокия Захарова эмиэ аймахпыт буолар буоллаҕа дии, ону төрүт да билбэт киһибит эбит, онтон бастаан көрөн бараммын Евдокияны көрөн бараммын, ханна эрэ көрбүт киһим диэммин, э, кинини көрөн бараммын, ханна эрэ көрбүтүм дии диэммин, э, хайаабытым, ону Ол биир свайпаҕа сылдьыы сылдьыбыппар өйдөөн хаалбыппын бу Евдокияны уонна кини ыллаҕына хайдах эрэ туох сырдык, ыраас баҕайы уонна позитивнай именно били эмоциональнай, позитивнай киһи буолан ол хабаайбаҕа э, элбэх киһилээх хабаайба этэ. Онно мин харахпар хаалан хаалбыт киһи эбит. Оннуттан Инньэ диэн тураммын бу Евдокияны ыҥырыам этэ. Евдокия бэйэтэ бу академияҕа кэлэн тугу билбитин, көрбүтүн, доруобуйатыгар, чугастыныгар тугу билбитин-көрбүтүн, тугу туһаммытын бэйэтэ кэпсиэҕэ. Дьэ, Евдокия холбон камераны холбоот диэн. Онно тугу микрофону.

Дьэ, Үтүө киэһэнэн академиктар группа олохтоохторо, Success Together партнердара уонна саҥа киирэн истэ олорор бар дьонум. Мин Евдокия Захарова диэммин. Бээники сааспын бу ыйга томточчу туолаары олоробун. Элбэх, элбэх оҕолоох ыал ийэтэбин, үс оҕо, сиэн оҕо эбээтэбин. Мин бэйэм Амма Абаҕатыттан төрүттээхпин. Билигин Амма Чапчылханыгар олоробун. Оттон кылгастык бу академияҕа бастаан хайдах эрдигин туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Ити Лариса эппитин курдук, мин а, Евдокия Павлова- Павловалыын биир дойдулаахпыт буолан үчүйдүк ыкса билсэбин, алтыһабын. Аһа. Э, Онно буллаҕына Маннык саҕалаан кэпсиэхпин баҕарабын. Мин өр сылларга культураҕа ситиһиилээхтик үлэлээн бараммын, элбэх оҕолоохпунан бэйэм сааспар пенсияҕа барбытым. Уонна э, культура үлэтэ хайдаҕын бары билэҕит буоллаҕа дии. Маама оһох, күн- күнүстэри түүннэри маама оһох, быраанньыктарга маама оһох, оҕолор бээлэрэ бээ диэбит курдук ол иһин э, дьэ бу э, пенсияҕа туох заслуженный отдыхха барарбар олох оҕолорбун кытта бииргэ оҕолохтаахпын диэн санааттан уурайбытым үлэбиттэн. Ол курдук сыл курдук олорон бараммытта сүүрэ-көтө үлэлии сылдьыбыт киһи син биир тугу эрэ гыныахпын наһаа баҕаран кэлбитим. Аһа тугунан эрэ дьарыктаныахпын, туора туһалааҕынан дьарыктаныахпын диэбит курдук. Оннуттан ол кэмнэргэ олохпутугар биһи семья ыарахаттары ыараханы олох очурдарыгар оҕустарбыппыт. Ол оҕустара бытыыр бары дьиэ кэргэн бары доруобуйабытыгар наһаа улахан оҕустарыыны ылбыппыт. Мин сиспинэн охтон хаалбытым, урукку травмаларым иһин олох күүскэ дьайан киирэн барбыттара. Кэргэним эмиэ улаханнык ыалдьар буолбута, доруобуйатыгар наһаа инчирээбитэ, оҕолорум иммунитеттарын мөлтөөн дуу, санаалара оноолоро да ылан буолуо, олох кып-кыраттан даҕаны иммунитеттара мөлтөөн ыалдьар ыарыыны хаба сылдьар буолан хаалбыттара, олох кыайан сатаан утуйбат буолан хаалбыппыт бары, уонна буоллаҕына Ол с э, ол кэмнэргэ оҕолорум олох почти школаҕа үөрэммэтэхтэрэ, бары больничнайга соторуту барар этэ билсэ. Онох э, мин ийэ киһи быһыытынан хайаатаҕым дии. Бу маннык буоллаҕына олох иэдэйэбит диэн санааттан аа, туох эрэ маннык үчүгэй э, киһиэхэ туһалаах э, баар дуу, витаминизация дуу диэн санааттан аха уонна көрдөнөн киирэн барбытым. Көрдөөн, ото эрдэттэн даҕаны атын компаниялар туохтарын туһанар этим, туһанар этибит. Ну, хадда эрэ туһалаабат курдук этэ. Аһа, ол иһин былаана туох эрэ олох туһалаах киһиэхэ, киһи организмыгар туһалааҕы көрдүүр этим өртүннэ даҕаны. Оннук санааҕа-онооҕо баттатан, көрдөнө сылдьар кэммэр дьэ, бу Евдокия Павлова статуһугар арай күһүҥҥүттэн чубай видео отзывтары таһартаан киирэн барда ээ. Ону көрөбүн, киирэн көрөбүн былар статустарын. Аһа. Онно була мин харахпар оттон саамай хатанан хаалбыт харах уута да уу уулаах истибит видео отзывым баар. Олох өйдөөн хаалбыппын иһэ. Ол былаана Өлүөхүмэттэн сылдьар бабушка видео отзыва этэ иһэ. Кини кэпсииринэн былаана почти үс ыйы быһа уорханнаах тэллэххэ сатаан хаалбытым диэн кэпсиир пипетканан ааҥар этим. Ону бу оҕолорум куорка көһөрөн киллэрэннэр бу Success Together диэн академия продукциятынан аһатаннар, икки ый курдугунан атахпар туруордулар диэн кэлэн торуоскалаах кэлэн кэпсии турарын көрөн бараммын, даже ытамньыйбытым, долгуйбутум аҕай уонна ыйыталаһан киирэн барбытым. Ыйыталаһан, эмпикийэбыттаан, быһаарсан, ыламмын туһанан киирэн барбытым. Ол оннук саҕаламмыта бу академия миэхэ. Онтон итинник кылгастык кэпсээтэххэ инник бу академияҕа кэлиим уоннуттан туохтан саҕалаабыккын ханнык продукциялартан саҕалаабыккын диир буоллахха неонолинтан саҕалаабытым билин бэйэм даҕаны инни диэн сүбэлиибин партнердарбар ыйыталаһар дьоннорго неонолинтан саҕалаан очищение всего организма киһи симби аанмастаан очищать даныахтаах хас сыл тухары бу биэһэн чаһылы быһа Ону маны мээнэ аһаан, ону маны мээнэ хайаан организма хайдах буолара биллибэт буолаҕа дьэ. Ол иһин аан бастаан һэм биир очищениеттан хааллыбын диэммин Янулины ылбытым. Онон Янулины ылбытым диэн аа, сүрбэччэ хыл анараа өттүгэр үөспүнэн ыалдьаммын эпирэһэлэммитим. Баланнарбыттара. Ол иһин былаана кырдык тугу эрэ сыа аатым даҕаны, сыалааҕы, ин-сиитим даҕаны аа, куртахпар, быарбар биллэрэн киирэн барбыта. Наар биллэрэр этээп, ыалдьан. Ол иһин үчүгэйдик сыалааҕы, арыылааҕы олох атаан аһабат буолан хаалбытым. Аһа, маҥ килиэбин олох сиэбэт буолан хаалбытым диир курдук дьэнник саамай сөбүлүүр, ынаҕым арыытын, сүөгэйбин иһин олох почти сиэбэт да буолбутум сиэтэхпинэ иһин биир араас да биллэрэр этэ эһэ ол иһин нянулинтан нянулины талбытым уонна самый улахан проблемам диэн послеродовой геморрой наһаа өр сыл эрэйдээбитэ элбэх оҕолоох элбэхтэ оҕоломмут киһи биллэр балаҕажы онтукам өргө диэри эрэйдээбитэ эһэ ол иһин уонна биир үксүн сыалым диэн очищение буолла да иһин биир киһи iyааһына түһэр. Ол иһин iyааһымын түһэрэр санааттан итинник. Итин Ненулины талбытым итинник. Деп. Уонна бастыгы же неделиттэн iyaaһыным хамсаан киирэн барбыта эһэ. Түһэн киирэн барбыта. Iyaaһыннанан маннык iyaaһыннанан көрөбүн буллаҕа дии. Граммынан түһэн хамсаан киирэн барбытыгар үөрбүтүм аhay. Уонна ол курдук икки ыйынан хэтте киилэни түһэрбитим. уже геморройун ааспыта, куртаҕым ыарыыта билигин үчүгэй, биллэрбэт. бу билигин бу почти алта ый буолан баран диэбит состоянием олох үчүгэй, маннык тугу барытын аһыыбын, диэхэ агырбын наһаа өбүлүүр киһибин. Бу биирдэ олоххо кэлэн баран үчүгэй аһыһыам оо диэ диэн. Ол иһин син биир аһыыбын. Өбүгэр астын аһыыбын. Онтукам билим бу ненули дээммин куртаҕым үчүгэй буолан өбүгэр аспын аһыыбын. Уонна аһаан. Ол курдук билигин уже он биир киилэни түһэрдим. Мм. Уонна аа, онтон коллаген ылбытым. Коллаген оттон туохха туһалааҕын бары бэркэ диэн билэҕит. Баттахха, сирэй, сирэйбит упругай буоларыгар, тыҥырахпытыгар, каламаммытыгар оттон чүөчэ киһиэхэ коллаген олус наадабыллаах дьэ. Уонна сүһүөххэ, суставка коллаген киһиэхэ хас биирдии киһиэхэ барытыгар туһалаах. Ол иһин мин ыламмын коллаген боруобалаабытым. Коллагены наһаа сөбүлээбитим. Уонна коллаген туһунан кэпсиир буоллаха маннык биир туохтаахпын иһэп. Мин эрдэттэн даҕаны коллагены иһэр этим. Да киһи хас биирдии чүөчэ эдэр буолан көстүөн баҕарар буоллаҕа дии. Ол иһин атын компаниялык коллагеннарын иһэр этим. Ийэ, ийэ сатыыр этим диэххэ этэ. Ийэм боруобалыыр этим уонна нэдиэлэ курдук күүспүнэн ийэ аһата-аһата аман тохтотон биэрэр этим. Тоҕо диэтэххэ, маамыр туман күрэхпин көбүттүннэр этэ. Күрэҕим наһаа көбөр этэ. Олох миибин эргитэр этэ. Ийэ күүспүнэн ийэ аһата-аһата аман тохтоон биэрэр. Ол курдук сатаан испэт этим атын коллагеннары. Ол иһин даҕаны буолуо, бу коллагентан боробалыырга саҕалыырга хаҕалаабытым, хаҕалаабытым, ханаммытым эһэт. Аһа, иккис продукциям ол буолар. Ылан боробалаан барамыннаах сөбүлээбитим. Бэйэм мармелады олус сөбүлүүбүн, кыра оҕо эрдэхпиттэн мармелад курдук наа минньигэс. Чээйи кытта, ууну кытта сөбүлээн иһэбин. Уонна сөхпүтүм диэн, бабшы туох да побочный эффект биэрбэтэҕэ. билиҥҥээҥҥэ диэри сөбүлээн иһэбин галлагиаммын һэ онтон онтон чэнник кыралаан бардым боруобалаан киирэн бардаҕым дии кардиовитинтан эмиэ туохтаахпын кардиовитинтан тугум диэн иһэн саҕалаабытыттан ыарахан туга ааспыт киһи сүрэхпэр биллэрдээ диэһэммин батта Кырдык даҕаны долгуйдахпына хайаатахпынан, быраҕым олох айахпын тахсан бараары гынар этэ, ыалдьар буолбута, баарын биллэрэр буолан киниэхэ барбыт ол иһин тардивитиини иһэн саҕалаабытым. Аа, сөхпүтүм диэн маннык э, туох эп м, культура киһититтэн кыттабын буллаҕа дьэ. Ону буллаҕына биир дойдулааҕым сольнай концерта буоларыгар кини ансаамбылыгар дьарыктанабын сылдьабын ырыа ансаамбылыгар ону дьэ үҥкүүлүүбүт диэн буолла ону индийскэ үҥкүүн үҥкүлээтибит дэ олох бары үҥкүлүүбүт диэтэ мин мэйиим эргиэр уруккаттан мэйиим эргиэр даже маннык кыра оҕо эргий сылдьарын көрдөхпүнэ мэйиим эргиэр этэ Урук уруккаттан олох вестибулярнай аппараатым мөлтөх. Хэп, ону буллаҕына, «Ох, мин индийскэ үҥкүү барыта эргийии, мин үҥкүүлээбэппин» диэн аккаастан сатаабытым да олох бары бииргэ үҥкүүлүүбүт диэннэр киллэрдилэр. Дьэ мин бэлэмнэнэ сылдьабын. Дьиэбэр кэлэммин эмиэ бэлэмнээн мэйиим эргийдэргии олох кыайаатаан эргийбэппин. Күрҕэм көптөкөп, мэйиим эргийдэргии буолар һэп. Онтон анаатым, «Отут кардивитиннаахпын батта» диэн бараммын ыламмын кардивитины истим. Аһа. Икки таблетка наһараа зиһэн бистип капсуланы уонна оннук бэлэмнэнним. Дьэ онтон киэһэ арай репетиция бардым. Дьэ онно бэлэмнэнэ сылдьабыт. Биирдэ өйдөөн кэлбитим, арай эргичиҥнии хаалдьар эбиппин, өҥкүлүү хаалдьар эбиппин. Мин мэргийбэт наһаа сөхпүтүм онно мин. Онтул билигин олох били каачаллаабат да этим маннык э кыайан хатаан. Билин төһө барар каачаллыыбын, төһө барар кичинниин үҥкүлүүбүн диэхпин сөп. Ол иһин онно сөхпүтүм бука диэбитин киһи тугугар көмөлөһөр эбит диэммин. Мм. Онуттан өссө кэпсиирим диэн саамай тугум оннуттан туох. Бастаан иһэн саҕалыырбар обострение ылбытым. сиспэр били сиспинэн охтон хаалар этим диэн кэпсээбитим дии ол курдук сис сиһим ыары да өссө бэргээбитэ өссө күүскэ сатыырбыта олох ыксаабытым ыксаан киирэн барбытым даже балыыһаҕа барыахпын баҕарбытым онтон менеджердарым сүбэлэрин ылынаммын олох тохтоппокко иһэ сырыт диэннэр күүстээх анаабын аламмын иһэммин билигин бу олох сис ыарыыта диэни Тутукка улаханна аҥарбаппын билбэккэ олором. Наһаа үчүгэй. Эт уонна оттон тааһым тааһым ыарыыта били билин эмиэ биллэрбэт, то уһуннук хаамтахпына биллэрэр. Тука кини бала постоянно ыалдьар этэ олох. Ассыырда нэһиилэ турар этим олох тааһым ыарыытыттан. Билигин үчүгэйбин. Аһа, оннуттан утуйар диэҥҥэ былаана эбии кэпсиэхпин баҕарабын. Олох утуйары утуйар диэнтэн куттанар этим мин. Һэ, ол хатаан утуйбат этим. Уһугун да уһугун, уһугун да уһугун, кып-курдук утуйа-утуйа уһуктар этим олох. Төбөм ыарыйт да ыары кыра кыайан утуйбаппыттан эриддэнэн аҕай утуйар этим олох. Хатаан утуйбат этим. Сарсыарда, естественно, оннук же разбитая, олох туох баар күүспүн батын түмэн тураммын туран үлэлии барар этим олох. Оннук турар. Даже утуйуохпун баҕарбат этим киэһэ буоллаҕына. Хайдах утуйарбын санааммын, эрийдэн-эрийдэн утуйарбын санааммын. Сарсыарда буолуон баҕарбат этим, хайдах хайдах эрэйдээхтик турарбын санаам. Оннук состояниеҕа тиийэр диибитим ээ. Олох оннук состояние состояние никому не желаю диибит курдук. социальныйга тиийэ сылдьыбытым. Билигин мала олох үөрүүнэн утуйабын. Хаттах курдук минньигэстик утуйарбын саныы-саныы утуйабын олох. Хардык-хардык үчүгэйдик туран кэлэрбин саныы-саныыбын утуйабын сарсыарда. Аа үчүгэй олох диэн ночь сөбүлээн иһэбин, ночу олус сөбүлүүбүн. Аһа, диэн киһиэхэ наһаа үчүгэй энергия биэрэр, энергиялаах баайдык сылдьаҕын, аһа, уонна ол ааннатта киниэхэ бары там кэпсииллэринэн мэлэҕит тылаайдьыт туох баар, аа, иккиэн бэйэ-бэйэлэрин солбуйаллар, диэн ночь бэйэ-бэйэлэрин солбуйсаллар балаҕа дии, туох баар микро-макроэлементнар, минераллар, витаминнар барыта бааллар балаҕа дии бу продукцияҕа. Ол иһин сөбүлээн иһэбин. Аһа, уонна балаҕанна Оту чэйдиэн норс тустуурунан кэпсээтэхпинэ инникиһэ Билигин баллаҕына барарбын тохтоттум. Уже бэйэм желаемай веспын тутан олоробун. Иннигинэн туох день ночи эһэбин уонна женскай сөбүлээн эһэбин сөп. Грины эһэбин, грина олус сөбүлүүбүн. Онно киһи сылдьабын. Аа, Нинолина пока тохтото сылдьабын. Мм. Кедровитина, аа, кедровитин туһунан онно туохтаахпын сөп. Отче кедровитина санаабычча партнердарым миэхиттэн ылан тоһуммут дьоннор аа, доруобуйаларын туһаммыттарын туһунан, результаттарын туһунан кытык кэпсиэм сөп. Онно буоллаҕына бу кедровитин туһунан кэпсээтэхпинэ оҕолорбор олус элбэҕи туһалаата бу кэдэрибитин. Билигин ыалдьыбаттар да диэн этиэхпин сөп. Аһа, ыалдьар да буоллахтарына түргэнник аһардаллар. А, тымныйын, гриппин, ыарыытын. А, уонна кыра уолум хараҕым үчүгэйдик көрөр буолла диэн соһуппут эһэ кыра уолум былаана омеганы кедровитины уонна ботуончугу иһэрдэбин ону былаана кини досканы көрбөппүн диир этэ эр арай биирдэ телевизор көрө олороммун Тугур аһатаан маннык киинэ көрөөрүбүн тугур кыайан холбооботохпор уолбун ыҥыран ылан бараммын холбоон биэрэрэ диэтим ону кини ыла олох чугастан телевизорга маннык чугастан кэлэн туран эрэ көннөрөн биэрэрэ тэһэ ону били туоххара ыкса сылдьар буолан ыраахтан туран арайхайга турар эһэ ону бэйэтэ соһуйда хай мама көрөр буолбуппун бу ыраахтан телевизоры диэн соһуттаҕа дии ол оннук хараҕа үчүгэй көрөрө үчүгэй буолбут тупсубут аха уонна уоллаана кэргэним Аа, бир үтүөк ын аа кэргэним дальнобойщик, ону массыынатын оҥосто сылдьан улахан баайдык илиитин кубалданан охсубут этэ. Улахан баайдык олох маннык иһэн таххыбыт, көҕөрөн хаалбыт да илиитэ олох маннык бүтүннүү. Ыалдьар аҕай диэбитэ, тугунан соттобун диэбитэ. О ол кэмнэргэ масло буолбакка илик этэ буоллаҕа дьэ ол иһин. Толкуйдаатым аҕай, онно. Эрдэ иһиттэҕим дии бибинаардар гайан сылдьаммын истэбин билэбин буолан кедровитинанан сот диэтим. Онон кедровитинанан сот диэтим уонна со отунна мин бэйэм атын иһингэ сылдьар этим онно. Мин телефон нөҥүө ыйытар буоллаҕа дии. Кедровитинан соттон баран аҕах мүнтэ буола мэрийэр он хайа ыарыыта ааһан хаалла диир. Олох ыалдьыбыт буолла диир. Уонна он ону эттэҕим дии мин чэ өссө биир ылаҥҥын иһэн бараҥын утуйан хаал дии Арай астыгар да туран майырыйар онно, илгитин көрдөрөр, көҕөрбөтөх даҕаны. Кырата кыырдьар, испит ааһан хаалбыт, маннык кырата кытар, кытарыыра хаалан хаалбыт этэ. Дьикти дии, наһаа үчүгэй утуйан турдум диэбитэ, ыарыыны вообще билбэтим диэбитэ, ол курдук туһалыыр эбит кэтэр эбит диэн иһэ. Онто кэдрипикиммит саамай иммунитекка наадалаахпыт буоллаҕа дьэ. Ол курдук, онно партна аа, уонна буквально бу бүгүн киэһэ. Арай кыыһым кэлэн этэр, мама, кыыспат мин бу женскэйи бэйэм эрэ иһэбинэ. Кыыспар иһэрдибэппин, подросток кыыспар ээ. Пока ол туһунан толкуйдаабакка да сылдьыбытым. А так ыалдьар этэ. Наар били цикла кэлэригэр ыалдьар диир этэ. Онуттан бэйэм иһэн боруобалаан бараммын даш иһэрдиим дии санаан сылдьыбытым. Арай бүгүн көрөн көрөн этим, мама мин бу ыйга циклым кэлэригэр ыаччыбата дьэ иһим диэн кэпсээтэ. Бу бүгүн бүгүн дьэ киэһэ бу ужинна олордохпутуна. Үөрдүм аҕай өссө биир наар дьулурдук кэллэ диэммин үөрүүнэн кэпсиибин, үллэстэбин. Аһа, уонна биир улахан тугум результат диэн м, ырар ырарым ити статуспар таһаарабын дии хайдах ырбыппын иһин кэпсээн аман көрдөрөммүн ол карточкабын таһаарбыппар дьэ хас да киһи неонулин сакаастаатылар Оттон диэн ночь Ньянулин диэн этэбин балаҕайдьа ону били сыаната ыарахаан диэннэр Ньянулинтан Ньянулины ылан саҕалаатылар үһү. Ону биир арай тётя этэр, аа, нэдиэлэ курдук буолуман эрийэн кэллэ. Онно этэр, да наача солуннаахпын кэпсиибин да диэтэ. Кэпсээ диэтим, үөрдүм аҕай. Кини ырарга диэн ылбыта, ыйаанын түһэрээри үһү. Ону этэр, Айааным хамсаата диир, киилэ курдук түһэрдим диир, киилэттэн ордугу түһэрдим диир. Ол наһаамай улахан үөрүүм диэн алта ай быһа эрэйдэммит аллергический дерматит диэн ыарыым илиитигэр, маннык илиитигэр, ытыһыгар баар эбит сөп ыарыым. Биир нэдиэлэ курдук испиппэр алта хонугунан сүтэн хаалла диэн соһуйан соһуйан кэпсиир буоллаҕа дии. Алта ыйы быһа эрэ туох баар айан араас гормональнайынан, гормональнай маастарынан эмтээбиттэрэ диирэ балыыһалар. Сүппэтэҕэ диир. Уонна хоһуйан ол кэпсиир буоллаҕа дии миэхэ. Уота оннук улахан тохтоохпун. Уонна буоллаҕына биир улахан туом диэн м, эмиэ ылан женскайы а Аш-два ону иһэн иһэрдэр, боруолаан иһэрдэр партнерум кэпсээбитэ баттаҕым хараарда диэн. Кини уруу уруккуттан баттаҕа маҕан маҕан баттахтаабыта наар манан хайыыр этэ. Кааскаланар иһин эдэр буоллаҕа дии. Итинник эдэрдэртэн маҕан баттахтаахтар бааллар батта оннук этэ буолла. Соһуйбут аҕай этэ, баттаҕым хараҕын эрэр диэ, иһиттэн, омук эсиһиттэн хараардыы диэн. Мин эмиэ аччаччы олоҕум ыарахан кэмнэрэ баттаҕым омук ис иһиттэн маҥхайан киирэн барбыт олоҕум маннык. Барта барта маҥхайан киирэн барбыт эһэт. Кырааскаланарбыттан холо буолбат этим. Билигин бу кырааскаламмаппын даҕаны диэхпин сөп. Саҥа дьылга кырааскаламмытым. Ол кэнниттэн кырааскаламна иликтим, кыралаан бааллар. ноо олох маннык исиһиттэн маҥхайбат буолла Оннуттан кыра результаттар эмиэ бааллар. Биир партнерум туох женское иһэр, женское иһэриттэн туох диэн этэр наһаа сотору-сотору иһтиир этим диир, онтукабар көмөлөстө диир. Бидде өйдөөн кэлбитим, иттээбэт буолбут эбиппин диир, наһаа соһуйдум диэн кэпсээбитэ. Ол курдук уонна уонна кыыһым улахан кыыһым масло ойулла үһүбүнээн туттар мин бэйэм эмиэ масло ойулла үһүбүнээн туттабын оҕолорум кырдык тамнайаары гыннахтарына муннуларыгар биирдии каапыла айахтарыгар икки каапыланы кутан истэхпинэ Төркем аатыгар аһардан биэрэр тумуу. Аһа, ула улахан кыһамы эмиэ кыра кыра оҕолордоох, онтуолары куттах мин түргэн маатык аһардар, күөмэй диэн аһарчытык аһардар, диэн кэпсиир уонна кини гаймариттаах этэ, онтукабар наһаа туһалыыр диэн кэпсээбитэ, кэпсиир. Ити курдук. Уонна инник кыралаан, элбэх инник кыра-кыралаан отзывтар, үчүгэй отзывтар элбэхтэр. Кыратык итинник партнердарын ылан тоһуммут дьоннорум тустарынан результаттарын туһунан кэпсээтэхпинэ ити курдук оннуттан түмүк тылбар э оннуттан Алматыын кэпсэ. Аттан аһаа, антыгабын ичэйдээн кэлэн кэпсэ. Ону бу академияҕа кэлбиппиттэн наһаа үөрэбин сөп. Элбэх баҕайы саҥа дьону кытта билсэммин, бэйэбин кытта биир санаалаах дьоннору кытта билсэммин, наһаа үөрэбин, кинилэргэ барыларыгар махталбын тириэрдэбин. Бэйэм даҕаны оркуттан м, хайыырбын, путешествиялыырбын сөбүлүүбүн. путешествияҕа иһин сыл аайы барабын аһа барааччым ону оҕолорбун инин кытта барар этим дьоммун кытта чугас дьоммун кытта онтон бу быйыл аан бастакытын дьэ олох билбэт дьоммун кытта саҥа билсэр дьоммун кытта Алматыга барсан кэллим академия академия үскүннээх үөрэҕэр биир сыллаах төрөөбүт күнүн юбилейыгар баран кэлбиппит. Наһаа астынан, сөбүлээн кэллим. Саҥа дьону кытта олох биир санаалаах эбиппит бары. Наһаа үчүгэйдик үөрэн-көттөн, бастаан долгуйар буолла киһи син биир батта бу билбэт дьоммун кытта хаҥа билсэр дьоммун кытта хайдах оҕотоон айанныыбын олох уруккуттан билсэр дьоннор курдук наһаа үчүгэйдик сылдьан кэллим олох Аһа, оннуттан э, ол иһин барылыгар махталбын тириэрдэбин, чуолаан Ларисабар, Аннабар, Евдокияҕа, Надеждаҕа, Устиҥҥа, Туйараҕа, Любаҕа, олох бу бары уонна алтыспыт дьоҥҥо барыларыгар улахан махталбын тириэрдэбин. Маннык үчүгэй сылдьан кэлбиппэр, өссө даҕаны бары бииргэ барыахпыт диэн бигэ эрэллээхпин. Аны киһи наһаа санаата-оноото уларыйар эбит, киһи наһаа сырдыыр эбит, киһи наһаа тупсар эбит, киһи наһаа элбэҕи билэр эбит. Бу а, академия үөрэҕиттэн үс күннээх үөрэхтэн наһаа элбэҕи, олус элбэҕи биллим. Ол да инниттэн вебинардары наар киирэн көтүппэккэ истэ сатыыбын. Бу ау, били сахалар бэйэбит туохпутугар наһаа үчүгэй вебинардар буолаллар. Сүбэлиэм этэ хаҥа киирэн истэн олорор дьоннорго. Вебинардары киирэн истиин, бэйэҕит сахалыы тылгытынан кэпсииллэр, туһаммыт дьоннор өр сылга иһэн туһаммыт результаттарын наһаа үчүгдүк кэпсииллэр. Кинилэр кэпсииллэриттэн мин истэммин, үөрэнэммин, билин эмиэ үчүгэй баатык быһааран кэпсиибин дии саныыбын. Хаҥа ыйыталаһар дьоннорго, партнердарбар быһаарабын. Дальше бэйэбин били норуот норуот бырааһа курдук даһанына киирэн бардым. Даже маннык санаалар киирэллэр. Үөрэниэххэ да баар эбит диэн, били маннык туох чин медицина баар буоллан эрэр диэтилэри примитивнай, привитивнай диэн этэ да. Онно үөрэммит киһи да диэн санаалар көтөн түһэллэр, өссө үчүйдүк кэпсиирбэр элбэх киһи туһаннын диэн бу продукцияны, олус туһалаах продукциялары элбэх киһи туһаныан баарабын, чугас дьоннорум, особенно чугас дьоннорум туһаныахтарын, доруобуйалара тупсан, уһун олохтонуохтарын баҕарабын, ис-испиттэн баҕарабын, ол иһин инник санаалар түһэллэр. Аһ. Уонна оттон бу ол Алма Тааҕа баран кэлбиппиттэн оттон саамай өйдөөн хаалбытым диэн М, Олох маннык бу ким даҕаны бэйэтин маннык үрдүктүк санаммат. Бары биир киһи курдук маннык. Чэ, баайытык олох. Бары биир киһи курдук ити айылыыталаах, э, ити үрдүкү менеджердэрбыт бары Нааччыда бары маннык биир киһи курдук үчүгэй баайата биир ки биир маннык туохха диэн буолар этэй? биир туохха сылдьан олох эниэргийэҕэ сылдьан кэллибит олох. Ону чувствуйдааммын олох олус үчүгэйдик сырыттыбыт. диэн этэбин уонна өссө биири тоһоҕолоон этиэхпин баҕарабын бу туйаараҕа түгэнинэн туһанаммын улахан махталбын тиэрдиэхпин баҕарабын бу Алматыга сылдьаммын бу манныгы чувствуйдаабытым бу Туйаараҕа уонна өссө үрдүкү менеджердэргэ Еленаҕа үрдүкү бу инники бу академияҕа эрдэттэн үлэлээн Ларисабар, Устинмар бу үрдүкү бу бриллианнарга барыларгар сахалары сахаларга биһи тиийэрбитигэр олох маннык туох фундамеммытын оҥорон биэрбиккитигэр үчүгэй фундамены оҥорон биэрбиккитигэр махталбын тириэрдэбин Олох киһи сахабын диэтэххинэ бары араас «Уай, из Якутии» дии түһэрэллэр. Олох араас наһаа чэйдик көрсөллөр олох. Араас ыйыталаһан, кэпсэтэн киирэн бараллар. Ону чувствуйдаабытым. Олох маннык бэйэ бэйэм сирбэр, бэйэм дойдубар сылдьар курдук санаммытым. Оннук. Оннуттан үчүгэй баайа бырааһынньыкка диэн кэлбитим. Бырааһынньык да буолан били президентскэй баалга олох маннык үөрэх, ким биир үөрэх буолар эбит ээ. Барытын маннык бииргэ тутан. Оттон культура үлэһитэ эрдэ даҕаны маннык туохтарга элбэх туохтарга сырыттаҕым диэ. культурнай организацияларга, культурнай мероприятияларга. Бу мероприятияны олох атын харахпынан көрөммүн, олох атыннык, атын санаа ылынан, олох дьон атыннык ыыталлар эбит диэн олох атын туохтаах кэлэн олоробут. Аналаах-амалаах уонна инникитин даҕаны оннук үлэлии үлэлэһиэхпит диэн бигэ эрэллээхпин. Мгм. Итинник. Оннуттан маннык диэн бэйэм өйдөөбүппүттэн кыратык маннык сүбэ биэриэхпин баҕарабын саҥа истэр дьоҥҥо. Мин холобура быраас ийэм буолбатах буоллаҕым дии. Ол ийэм бала маннык диэни вебинардарга киирэн истэн бараммын олус сөхпүтүм. Ол ийэм наар барыларыгар кэпсиибин сөп. Аа, оттон эрдэттэн даҕаны билэбит буоллаа дии. Хамсык хаҥана киһи барыта клеткаттан турарын батта. Клеткаттан турар уонна сөхпүтүм диэн маннык бу хас биирдии клетка киһи клетката иһэ сутка аайы төрүү-төрүү өлөр эбит сэп уонна бу ыарыһах клетка ыарыһах клетканы төрөтөр диэни истэн бараммын олус сөхпүтүм Онтон бу ол онтон бу хроническай ыарыылар элбииллэр эбит диэммин санааҕа киирбитим. Олох бу ол иһин бу би бу биһи клеточное питание бу диэн наана даҕаны олох үөһэттэн өтө көрөн бу биһи президент Андрей Шаура оҥорбут эбит диэммин махтанабын киниэхэ махталбын тириэрдэбин биһи клеткаларбытын бу ыарыһах клеткаларбытын киирэн бу продукциялар булан ыланнар аһатаннар клеткаларбытын доруобуйаларын тупсараллар соответственно клеткаларбыт доруобай клетка доруобай клетканы төрөтөр буоллаа дии ол доруобай клетка төрүүллэриттэн клеткаларбыт барыта тупсан доруобуйалара тупсан, бэйэбит уопсай организммын доруобуйабыт эмиэ тупсан киирэн барар. Диэн ол иһин туһанан, тускутугар туһанан, куттаммакка аһаан, клеточное питаниенан диэн сүбэлиэм этэ. Махтанабын Евдокияҕа. Наһаа үчүгэй олох куттанабын диэн дии. Куттанабын, кэпсээбэппин, соҕотоҕун таххабын дуо диэннээх этэ. Ону буллаҕына наһаа элбэх результат, иһи курдук элбэх результатым суох, диэбитэ уонна бу чаас аҥаарыттан ордук результат иһиттибит дии. Онно бачча элбэх результаттаах онно курдук үтүө киһиэхэ курдук үтүө дьоннор кэлэллэр. Онно бээтиэр имиэтин хайшындык түргэн баайтык кини бэйэти түргэн тархан блин барыылаах кэлиилээх оннук же результата оннук же чэпчэкитик оннук же түргэнник тарханнык кэлэр Онно ити наһаа үчүгдүк олох Алматыга кырдьык наһаа үчүгдүк кырдьан кэлбиппит олох чэпчэкитик барыта эти үс күннээх үөрэх бу олох барыта тэҥинэн наһаа үчүгэйдик олох тэбис-тэҥ дьоннору кытта булуһуннартаан дии бу академия кырдьыгыты маннык элбэттэ буолар бу Евдокия баарын ол хыбайбаҕа көрөн баран мунунан бүтэн хаалыам эбитэ буолу онно бу кинини хаһан көрбүппүнүй диэн саныам да оһоҕо эбитэ буолла наһаа үчүгэйдик чэпчэктиги Аммаҕа илдьэн бу бэйэтэ эмиэ үчүгэй презентацияҕа ыҥыран бэйэбит эмиэ онно тиийэммит чэйдээн аһаан дьэдьэн барыанньатыгар тиийэ кэһиилэнэн ол барыанньабытын бары көрсөн сии илиппит оннук турар мин холодильнигым иһигэр иккис дьэдьэн үүнэрэ чугаһаата диэн онно Аны Дэтин үүнэрэ чугаһаата дии сибиһэй дии. Андык үүнэрэ чугаһаата диэккэ дылы. Онно маннык бу Евдокия кэлбитигэр хайда эрэ чыпчыкым аайы киһи кэллэ дии санаабытым. Ханна эрэ маннык үөрэр, көтөр, барытын һаашийдик туохтук онно улахан баайытык оннук проблемаҕа ыллаттара сылдьарын иҥин мин хайаабатаҕым даҕаны. Оттон миэхэ уже били үчүгэйдик билсэр, кинини кытта билсэрбэр кини уже ханаада барта уларыйан уже мындык тохтаабыт киһи кэллэҕэ дии. Уже мында хыстыбыт, тохтаабыт бу академияны билбит. Академиянай бэрэстээн уже уларыйбыт киһи тиийдэҕим дии. Онон Онтон Алматыга барыы буолбутугар Бассар эбиппин диэбитигэр наһаа үөрбүтүм. Бассабын диэбитигэр онно бу манна барабын диэбитигэр наһаа үөрбүтүм онно мин тулубар Евдокиялар диэбиккэ дылы онно кини менеджера Евдокия ону кытта манна Э, то Евдокия эмиэ бу Руслан маамыта Евдокия диэн ааттыыбын да Давыдова Евдокия ну икки Евдокия Анна буолан бу бу биир квартираҕа түһэммит араанайга бартыгар түбэһэн араас күүтаах художнигга бартыгар түһэн наһаа сүйдүк албатыга барытааны били Тугу этэй, Казахстаны Алматыны аҕа көрөр буоламмыт үчүгэйдик кэлдьэн кэлбиппит. Оннуттан бу түгэнинэн туһанан балаҕан ыйын алтыс-сэттис ахсыс чыһылатыгар эмиэ били Алматы диэн оттон яблоко дойдута буоллаҕа ити. Онно дьэ яблоко ситэн, хотоон, аҕай турар кэмигэр эмиэ Алматыга бу туох буолуохтаах үөрэх буолуохтаах, тыыннаах көрсүһүү буолуохтаах Андрей Артуровиһы кытта. Онно оттон барыгытын онно ыҥырабын, бу балаҕан ыйыгар онно тэҥҥэ барыахпыт диэн. Оннуттан Евдокия кэпсээбитигэр ханаан күндүм ону буоллаҕына били мэйиим эргиэр диэн диирде. Ону буоллаҕына Мин эмиэ олох олоппос үрдүгэр таххартан кытары куттанар киһи этим. Олоппос онно буквально аҕыйах хонуктаах ата остуол үрдүгэр таххан ойон таххан бараммын оштуора ыйааччы буолан бараммын олох төрүт да куттаммат буолбут эбиппин били ол онно туран эрэ мин барытын ыйа хантайдахпына эҥин буотум мэйиим эргийэр игин этэ. Оннуттан ол фуникулерунан айаннаан да хайа үрдүгэр ити таққа-таққа утуйбү. Көккүбиэҕэ таққан иһэн онно вообще хайдах таққарым эбит буолуо диэммин наһан ытык долгуйа-долгуйа барбытым дигинэ. Дигинэтэ олох үөһэттэн маннык таҥнара хатаан да көрбөт киһи буоллаҕым дии. Онно олоҕоттон олорон эрэ видео игин уһулар этибит дии. Э. Ол үөһэттэн таҥнары көрүүлээх үө били видео ну уруккута эбитэ буоллар, ол били бу продукцияны аһаабаппыт эбитэ буоллар, мин ол харахпын таһадаан аһыы уһуохтаах этим буолан да олороммун. Ол Мэйи мэ диэн хонно тутар э мэ мэйи мэ диэн хонно тута олох онно хатах булуом эбитэ буолла. Ону просто үөрү-мүөрү таҥнары көрө-көрө, дьиэлэри көрө-көрө, айылҕаны көрө-көрө видеоҕа уһулуу, дьэ. Онно кырдьык ол онно кэпсээн кэпсээн диэн итити кырдьык оннук киһи кэпсээтэҕини биирдэ киһи маннык маннык бээн эмиэ оннугу чувствуйдаабыт эбиккин дии саныыгын дии ол онно тахсан кэпсээтэххэ тахсан иһэр дии өйдөөн кэлэххэ Миин эргиэр дьиҥ онно кэргэним тугун эмиэ кэсээбэтэх эппин дии кэсээбэтин баһалах дьэ ити аха били эмиэ доруобуйатыгар оҕуспутарбыта диэн энчирээбитэ диэн эппитим дии онно ыла кини былырыын сайын балаһаҕа киириэр диэри ыалдьыбыта мэйитэ эргиэр этэ туохтан эргиэрин баһарбатахтара олох маннык ырдьан ээ оннук бурдук инник эргиэр этэ сотору сотору балаһаҕа киириэр диэри ыалдьыбыта үһэ ону была күһүн дьэ бу битабириин туһунан билэн бараммын олох истиэмин күүспүнэн битабириин иһэрдэн саҕалаабытым бу компания кэлэн бараммын ону кини буллаҕына утуйуон иннэ биллии тугунан иһэрдээхдьибитин сөп ону бастаан утаа эмиэ хайаабыта бастаан иһэн баран икки сиин хонугар эппитэ эн миэхэ тугу эттиҥ кэтэҕим наһаа күөскэ ыалдьар буоллайын диэбитэ ону тохтотума олох ис диэммин олох күүспүнэн иһэрдибитим э онто арай чэ нэдиэлэ иһин курдук буолама арай Арай санаан кэллим, хайа төбө модьугак буолбут миим эргийбэччи диэн. Аны кини шум-бушаах баар этэ постоянно. Онтугу миин кыччаабыт дии диэн эмиэ соһутан турардаах. Оннук эмиэ результаттаахпыт. Аха. Ол онтуотуттан үөрэн даже бу ол мэйиитэ эргийбэт буолбутуттан үөрэн ол кулгааҕа тыаһаабыта ман наһаа эрэйдээтээ дии хас сыл тухары ол иһин онтуотун намтаабытыттан үөрэн дуу хайдах да олох бэйэтэ да эппитин билбэккэ хаалбыта быалааҕа олох Туох хаамай улахан пакеты закаста диэмэн хаччы ыытан испитим үөх. Пачалга хаан үллээн эрэ буоламмын кыра кыралаан ылаһартаҕым дибатта. По меру поступления денег кыра кыралаан маннык ылаһартаҕым ди. Бартын биир кууһунан улахан пакет ылбакка аһартаҕым дии. Оннук биэр биэр оннук эмиэ случайдаахпыт. Биэрэн турардаах олох үөрүтүттэ. Инньэ гынаммыт улахан пакеты хакаастаан ыламмыт өргөһө диэри туһаммыппыт, элбэҕи туһаммыппыт доруобуйабытыгар. Уонна баллаана билигин олус сөбүлээн миэны иһэр мужское здоровье. Олох өбүлээн иһэр сөп. Дальнобойщик диэн эппитим дьи, ону айаҥҥа барарын бу кыһын айаҥҥа илдьэ барбыта. Онно ыллаҕына эрийэн, эрийэн кэпсиир буолла. Наһаа да үчүгэй тугу биэрбиккин, продукцияны биэрбиккин диир. Түүннэри айанныырбар энергетик оннугар иһэбин диэн кэпсээбитэ. Эрдэ баллааны били, били бытыкка бааҥкалаах энергетиги иһэрэ табаллаах дьэ. Куттаҕын олох Хайаатаҕа дии, бүтэрдэҕэ дии ол энергетик иһэн айанныыргар түүн. Билим былаана ону испэккэ бу миэни иһэн мин абыранным диэбитэ. Куртаҕа, билин, урут була амипразолу маннык кэмпиэк курдук сиир буоллаҕына, олох кэмпиэк курдук сиир этэ кырдьык. Омунна уһук амипразолу куртаҕа ыалдьарыттан. Билим буоллаҕына амипразолу амипразолу иһэрэ олох намтаабыт, олох сыалааҕы арыылааҕы наһаа арбаҕа аһаатаҕына эрэ иһэр.

Выносливости баар буолар эбит уонна ити бээтигэр оҥорулла сылдьардыы выносливость диэн аны эр дьоннорго били ити эдэр оҕолор ийэн уолаттар бу дьоннор көрдөхтөрүнэ диэн кэпсиибин диэти уолаттарым дьарыктаналлар диэн онно бэйэлэрэ залга сылдьаннар дьарыктаналлар ону сүүрэллэригэр бу ыараханы көтөҕөллөрүгэр ийэн олох ылайбат буолан хаалаллар эбит Ол мэйэни испэт, испэт кэмҥэ холобурга сүүрэр буоллахха, олох кыраны уон мүнүтэ сүүрэн баран аҕалаан-аҕалаан баран тохтоон хаалабыт дииллэр. Онтон бу миэн иһэр буоллахха киһи отучча ыйын мүнүтэ олох халайбакка эрэ киһи сүүрэр. Онно ол кырдьык выносливость диэн баар буолар диэн. Оннуттан билигин женское, мужское диэни көрдүлэр эрэ даҕаны ол ханна эрэ утуйа барыахтаахтарын эрэ курдук ханыыллар орох дьоннор ол оннук олох буолбатах ол оннук эдэ ол оннук күүс э, онно эрэ күүс эбиллиэхтээх курдук ханыыллар онтулара оннук буолбатах бу дьахтар киһи организмыгар барытыгар туһалыыр оннуттан бу эр киһиэхэ кини оттон хаамай оннуттан эти Андрей Артурович онно Николай этэллэрин курдук били Эр киһи туох буолар буоллаҕыный? Чүөчэ курдук буолбатах, били туох кини буоллаҕына өйө-санаата ырааҕы, киһини толкуйдуур буолар буоллаҕыный? Ол оннукка эмиэ олох маннык туох этэй уһун-киэҥ толкуйдаах буоларга, бу эр киһилии күүстээх буоларга, кини бэйэтин санаатынан иһин күүстээх буоларга иһин диэн хаамай туһалаах диэн олону Ол оннукка диэн киһи сүбэлиэн эбитин дьээдьилэргэ, олох выносливостинаны. Мин һытар да һытар закаска, мин һытар, мейни ылбаттар дииллэр, онуттан туох этэй били эр дьоно биһи дьахталлар харыстыахтаахпыт. Онно Аһа, ону биһи этэ иликпитинэ, биһи хайа иликпитинэ, э, биһи үһүбэлии ил- иликпитинэ, дьээдьэлэргэ иһирдэн хайыы боруобалата иликпитинэ, эр дьоннор иһин биэрбэппэттэр. Ол Оннук оннук. буолаллар. М. Аһа. Онон оттон бары ыал ийэлэрэбит, бары ыал эдьиийдэрэ, бу туохтара у- бу балтылара буолан олоробутталлаҕа дии. Оннуттан убайдарбытыгар, эдьиийдэрбитигэр, оҕолорбутугар, кэргэттэрбитигэр барыларыгар

Дальнобойщиктар диэн кэргэним дальнобойщиктарбан били Саха сирин дальнобойщиктарын группатыгар ыыппытыгар эр киһи бөҕө мин группабар киирбитэ эр киһи бөҕө закаастаан туһана сылдьаллар миэнэ сөбүлээн сакаастыыллар онно онно туох этэй Бары Евдокия курдук партнерданын, Евдокия курдук ыраас маала Хибеккини Алматыга тиийэн баран күһүн сибэккини көрдөҕүнэ олох онно күһүн бардаҕына ол хибеккилэр быстарыгар хаалара булун. Хаалабын дьэ. Сибэккини үүнэн турар сибэккини көрдөҕүнэ букатын иэдэйэрэ буолуо онно искусственнай сибэккилэри көрө-көрө бэйбэккэ аттыгар миигин хаартыскаҕа түһэрин дии диэт кырэтэн Анна. Алматыга кыраҕай буолан турар кэмигэр бардаҕына олох ол сибэккилэр густарыгар олох сибэккини көрө-көрө бу миигин бу сибэкки аттыгар миигин бу сибэкки аттытыгар дии үүнэйини көрдөҕүнэ олох Дальше кэпсээбиккэ махтанабыт. Оннуттан кимиэхэ эмэ ыйытыы баар дуу? Ыам ыйытаҕыт дуу? Норуот эмчитэ буолууһуккун дэ. Норуот эмчитэ буолууһуккун дэ. Наас үрдүк, наас үрдүк. Хаан да хата мин инники истэ илик истэн барамын наһаа үөрдүм. Наһаа сeenmiş, наһаа дьоннор бааллар эмчи дэ. Оттон били дьоҥҥо көмөлөһөр баҕа санааттан инниктик харбаллаҕа дьэ. Элбэх оҕолоох киһи, элбэх оҕолоох маама иһин бу сиэннэрдээх иһин киһи барытыгар туһанан булан бэйэтигэр онно чугас дьонугар элбэҕи туһаммыт буолан дии. Ити оҕолор үөрэхтэригэр дуосканы көрөр буолбута игин диэбитин дии уолу дуосканы көрөр буолан баран соойда онно оҕолор үөрэхтэригэр олох оҕустаран иһэннэр ити хайаатылар игин дии ити барыта бэйэтин иһинэн киирэн таххыбыт бэйэтэ чувствуйдаабыт туоҕа буллаҕа дии иһин иһинэн киллэрэн таһаарбыт туоҕа ол иһин бартан сүйдүүтүнник тыынны бар итини туһаныахха наада дии саныыбын Онно Билигин туһанарга куһаҕаны кутуһан аһа оҕолорго ди Ону итиньион илиҥҥэн хаши результат онну мин эмиэ бэйэм к своему большому стыду э, диэбиккэ дылы оҕобун олох э, иһим ыалдьар диэбитин олох итэҕэйбэккэ диэбиккэ дылы уруоккун толорбо толорбоккоҕун араата иһим ыарыйдым диэҥҥин түттэ төннөн кэлэҕин быһылаах дии диэбин хордуу үрдүбүтүм оннуттан Ханаабар ону маны хиэтэр этим, Калаген игин оҕо оҕо буолан ото Калаген, ити ботуунчик игин сиирите онно тон олухан тугу даҕаны оннук хиэбэт диэн биирдэ эмит ылан тон хиэтин доо диэтэххэ биирдэр иһиирэтэ онтон бу апрель ыйтан ала олоҕу ыксааммын учуталлары кытары бу балҕаһа көрдөрбөккүт туо буоҕунмун хаай иһэ ыалдьар диэбиттэригэр Биирдэ өйдөнөммүн дьэ Ньүөмүлиин сиэтэммин, билигин оҕом олох бу Ньүөмүлиин диэн, ээ Ньүөмүлиини олох бэйэтэ сарсыарда хайаан да сиэн баран бу- барар буолла уонна олох ону сиэҕиттэн ыла бу иһим ыалдьар диэни эппэт буолла. Наһаа үчүгэй үөрэнэн кэлэр, толору үөрэнэн кэлэр сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри олох ы- эмиэ учуутал төлөпүөннүөҕэ диэҥҥин олох үрэххинэн күнү быһа учууталын төлөпүөнэ бу аата та төлөпүөҥҥэ учууталын аата таҕыстаҕына кытары олох сүрэҕим сэлибириир буолбута буоҕа эмиэ туох эрэ буолбут баһылаах диэн ону бу маны иһэрдиэхпиний онулиин иһэрдиэхпиттэн ыла оттон баар дьыала дии биһи оҕолорбутугар били кыпкыр эрдэхтэриттэн суох кигинчэти ора арааханын суох тиийбиккэ арааханы суогу суок эре туох эре батта газировундай уу үти уонна натуральный диэн ааттыыр суоппутун оттон оҕолорбутун дьаабылаан бэйэбит иһэрдибит буоллаҕа дии көккөрө эрдэхтэриттэн. Онтукабыт уол иһин сиэтэн кэбиһэн бараммыт оннук уол дьаабылы ону тоҕо иһиппэтэх учууталыгар ону иллэрээ күн суруйуом буоллаҕа дии ону не ол учуутала эмиэ бэйэтэ неонулин ылан атлаһан ылан сиир ону этэбин Татьяна Кентьевна мин к своему большому стыду эти оҕоҕо неонулин иһиппэккэ сылдьаммын итинник дьаабылаахпын диэн Ол иһин кэтээн көрөбүн ээ диир. Эмиэ Гайдара Володяммын ол икки сыл үөрэппит учуутала уже үрэҕэр астарбыт кини тиийэн кэлиэҕэ бу ыарыйдым диэн диэн. Ону ол бу кэнники кэмҥэ олох иһим ыарыйда диэбэккэ үөрэнэ сылдьар дии диэт. Онон итинник куттаҕар проблемалаах дьоннор оҕолордоох киһи онтон ылаҥҥыт сиэтин оттон оҕону хордоомон, бэйэҕит хордонуман, олох наһаа үчүгэй результат хараазу хараазу олох неоналин ити Евдокия олох хаама сөптөөхтүк онно үчүгэйдик хаалаабыт дии саныыбын неоналинтан. Киһи били иһиэ бастакы туохха ити иһиэн иһин ыраастаныахта. Оттон ол кэнниттэн билиэн өссө вода киирбитэ дии. Ону ааспыкка эмиэ живой презентацияҕа эмиэ куоракка үчүгэй баайдыгынны диэбиттэрэ. Ууттан хаҕылыахха наада диэн бу аш туһа уоттан, онно неонолинтан. Киһи организмын отшиваачивайдаан, очоҕускун куттаххан араастаан бараҥҥын биирдэ бу аһылыгы аһаатаххына, обострение даҕаны улаханнык киирбэккэ эрэ киһи били продукцияны бартан үчүгэйдик ылыныан эбэбитин Онон ити наһаа үчүгэй өйдөөх набор баар Ars Duo неонолин день, ночь. Онно ылаҥҥыт ол онтон ылаҥҥыт саҕалаатаххытына олоххут организм олох наһаа чэйдик туһаныаҕа дии. Оннук. Аны дэгидэгийэ махтанабыт. уже бу чаас олордубут. Олох мин наһаа дьөргүннүк кэпсээн бараммын бүтэн хаалыаҕым олох кэпсиирим быычык аайык диэбитэ төрөөн төрөөн иһэр кэпсээтэххэ кэпсээн таххан иһэр дьэ кэпсээтэххэ кэпсээн таххан иһэр вот онно ангыскы вторникка сүрэҕигэр результаттаах Дора Хабарованы ыҥырыахпыт. Онно киирэн эмиэ ити кардиовитиҥҥа наһаа үчүгэй результаттаах. Онно дьиэ кэр эмиэ дьиэ кэргэнигэр оҕолоругар результат көҕүлөрдөөх. Ону киириҥҥит истээрин, кэлэр вторникка, тахсыар да сэттэ чааска зарядкаҕа диэтэхпинэ, Евдокия Мин утуйарбын наһаа сөбүлүүбүн диэн. Наһаа ситиһиктик утуйарбын Онон кини мин утуйарбын наһаа сөбүлүүбүн, онон утуйабын диэн ону наһаа минньигэстик утуйар, оттон атыттар атыттары эриэккэҕэ кэтэһэбит. Киирэгдик бу куонда эрэ Оннук тустаахпын, олоххо биирдэ кэлэммин утуйуохтаахпын, аһыахтаахпын, сөбүлүүр аспын диэни. Ол иһин ыйыталлар ичи хайдах кырдын дьиэҥ гына, аһаабаккын да дииллэрин. Хайдах аһыамыаҕай, аһыырбын ала сөбүлүүр киһибин диибин. Бартын аһыыбын диибин. Оннук. Утуйарбар наһаа минньигэстик аныы-аныы утуйабын онно уһуктарбар наһаа үчүгдүк уһуктабын диэни үөрэ-үөрэ наһаа минньигэстик утуйаар, наһаа минньигэстик уһуктаар, атыттары эһэрээккэҕэ күүтэбит. Онно махтанабын киирэн истибиккитиин барыгытыгар. Махтал барыгытыгар.